Сразу чуяш күрмиле. Все сразу. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, авылдашлар, килгән кунаклар, кайткан кунаклар. Безнең менә быел Идел йорт дигән конкурс башланып китте. Инде ютубтан да карап барасыздыр, ишетеп тә беләсездер. Безнең тел авылларда инде театрлар куелып килә. Инде шушы атнада тәмамлыйбыз, Алла бирса. Менә шул Театрларның берсен бездә менә Шәпкә клубында, Яңа Сала һәм Шәпкә үзешчәннәре катнашында куеп китәбез, Ркаил Зәйдулланың Татарча өйләнү дигән комедиясе. Игътибарыгыз белән матур итеп кенә утырып, сөйләшмичә генә безне карасагыз, без бик шат булып йөрик. Сезгә күңелле ял кичләре телибез.

Нәрсә аңларга тон идең бит? Инде. Так. Ат уйнап җибәрдең әле үзең. Әле
акылың алтын икән казак.
Алда асын сызын уңай баларын. Монарга ни диярсең?
Так.

Алтыга биш. Так, дублит. Кырай оста да үзең. Ә монарга ни диярсең?
Үткәрәм. Шул шул. Кичә колхоздан ике сарык алырга сөйләшкән иде. Син аны өйгә алып кайт та, минем сарыга яна кертеп куерсың. Гөрләтеп үткәрәбез хатыныңның елын. Аллаһы бирсә. Рәхмәт, Илдар дус.
Ана ун көндә симерлеләр, мияны махсус ысулын беләм. Сарык симертергә казакка гына куш инде. Хәзер нәрсә соң ул? Вәт минем бабам талы мең сарыкны утлап йөрткән. Бам булгандыр ул.
Боектың әле син соңгараларда әкрәм. Ялгызыңа кыендыр шул. Күнектем инде. Биш бармак пешеребез, кунаклар чакырыбыз. Мулланы да алып килербез. Ә минем хатыным Марҗа икәнен оныттыңмы әллә? Соң теге дөньяда Марҗа юк бит.
Белмим, белмим.
Мәрьямны да чакырыбыз. Почтальонны ди. Ансы нигә тагын?
Нигә кызарды?
Яшәң аны күзәтеп йөрдең түгелме соң? Ак сакал башың белән килде китте нәрсә сөйләп утырма әле. Яшәң дагы онытылмый ул, Әкрәм. Дүрткә биш. Алдашма, нотариустан тагын алдашынып торырга. Бигрәк вакланасың тагын. Мөгаен да башына утыртмаска кер өстәл астына. Бөтенләй бутадың башын. Керә дә кер, бозма кагыйдәләрне. Ничә тапкыр? Биш тапкыр. Мә, Мә, мә, мә. Нишләвегез инде бу сакаллы сабыйлар? Менә бер шакмагым төшеп киткән иде. Сиңа телеграмма, Әкрәм. Җырлыйсыңмы, биисеңме? Ул Мәрьям кәҗә булып кына кычкыра белә бит. Нинди телеграмма?
Ниндидер хатын-кыздан.
Сахалиннан.
Сеңлем!
Әйе, Сахалиннан. Нинди хәбәр салган? Абыйсын кайтып күрәсем килә ди.
Соң бездә белик әле, Әкрәм. Укып җибәр әле. Мәриям да мин уйныйсыңмы? Утыр әйдә. Үзләрендә калган. Утырсам, озакка китә, эшем күп бит. Менә кучларым. Бир әле миңа.
Минем күзәк карчыганыкы. Мансап түгел бит әле. Диләр мансап. Хәзер укып җибәрим әле. Сездән котылып буламыни инде? Кадерле Әкрам Галиевич, сезне Көньяк Сахалиннан Наталья Сергеевна Башмакова борчый. Минемчә, без бер-беребезне аңларбыз сыман. Көтмәгәндә ял бирделәр, самолеттан очам. Җомга көне төштән соң сездә булырмын. Күрешкәнчегә хәтле, Наташа. Наташа?
Аңлашырга кайда? Күптән күрешкән юк иде бит инде. Кунак килү күңелле хәбәр ул. Яхшыланып әзерләнергә кирәк. Әле бүген нинди көн соң? Бүген Әкрам җомга көне. Соң бу бит, бу бит кичә үк килергә тиеш булган. Соң кичәк нич белән генә килде лабаса ул. Бер-ике сәгатьтән килеп җитә бит инде ул, әзерләнергә кирәк. Сәер.
Ярар әзерләнсен, сеңлесе Сахальна көн дә кайтмый бит инде. Әкрем, ярдәм кирәкмиме?
Юлдаш дус, барысы да бар, холодильник туры ризык, әле шампан шәрабы да бар, яңа елдан калган. Ансы яхшы булыр.
Әллә мәйтәм, мунча ягып җибәрергәме, ел тузан юып җибәрергә? Монсы культурный була инде аның. Кара әле, ерак юлдан килгән кешегә мунча керү программаның үзәге ул. Ярый алайса, киттем, ягыйм әле мин. Алайса мин дә чыгыйм әле. Әкрәм, сеңлеңнең исеме ничек дидең әле? Әй, бар инде. Әй, картлач, моңардан буламыни?
өйләнергә дип. Ялгызлыктан интеккәнгә инде, тәк кенә түгел. Бу марҗа килеш миңа нәрсә булса әйтергә кирәк бит әле. Тәк, нәрсә генә әйтергә соң инде бу марҗага?

Югай мажа туган җанлы икән шул, барсы да
Исәнме сез Наталья Сергеевна? Сез не китәбәтсәң? Мин сезне каршыларга, каршы алырга дип. Бакалга барышым иде. Как кирәгенә килеп җиттем инде.
Безнең район тарихында вокзалдан такси белән килүчеләр юк иде әле.
Сезнең янга ашыктым, Әкрәм Галиевич. Ачуланмыйсыздыр бит? Юк, юк, нигә ачуланыйм? Ни? Сез болай ничава күренәсез? Күлмәгегез дә матур, үзегез дә әйбәт саклангансыз. Үземдә ничава?
Шулай шул. Юлдан килгәндә бераз тузанланды инде ансы. Ә, зарары юк, ни, юарбыз. Мин ни, Вера Федоровна, әстәгфирулла. Ни, мунча әзер, әйе, мунча. Эй, мунча яктыгыз менә. Әйе.
Тукта.
Тегендә безгә бая бер кеше чырады, кем булды ул? Ә, ул юлдаш, минем күрше. Эй, бик кызыл корт. Әкрем!
Әу!
Ой, юлдаш күрше минем, күрше.
Бик шатмын. Әкрам Галиевичның сеңлесе белән танышуыма. Җолдас Бөркетбаев булам, Җолдас әкә дисәгез дә була. Сеңлесе?
Ул юлдаш ни, шаяртырга ярата, ул әле аның юморларын тыңлап эчем катып бетә. Әкрәм Гәриш үзе юморису. Сез?
Наталья Сергеевна була. Бик шатмын, Наталья Сергеевна. Юл бик озын булмадымы? Юк, Аллага шөкер, бик җайлы гына килеп җиттем. Кичкә әбзәтне безгә керерсез, чәйләп алырбыз, сөйләшербез.
Әбзәтне керербез, дип пешергән биш марак бик тәмле була ул күрше. Без сарык суймыйча булмас. Әле без Әкрәм Галиевич белән мәҗлес оештырырга йөри идек. Сез шуны ишетеп килдегез мәле, Наталья Сергеевна? Бар әле, Юлдаш, бар әле, хатын чакыра, бар, бар. Шулай мәне, кичкә әбзәтне безгә керерсез, Наталья Сергеевна.
Мактибал ике яшькә кечкенә ул миннән.

Районның почтасы гел синең өчен генә эшли диярсең. Менә тагын бер кочак хат, тагын бер сеңел табылган ахыр. Oh,

Әкрәмчик, менә сиңа кечкенә бүләк.
Аш әле син аны, аш. Бу ни бу?
Аш әле, ашып кара. Кара инде үзе нинди бәләкәй, антинасы нинди озын, нинди әйберләр бар бу дөньяда.
Анасы әллә ни әһәмиятле түгел. Иң мөһиме, җиде диапазонлы булуда. Биш кыска, бер озын, бер уртача дулкынны тота. Әкрәмчик, ул синең спальнияңдагы ул радионы выкин. Ул бит инде бара торган әйбер түгел, искергән, старьев. Әйбәт тормыш атлы нәрсә. Исемедә нәрсә дип язылган? Соня. Нинди Соня булсын ди инде? Сони. Япон фирмасы ясаган. Әй, бу японнарны, югыйсә кечкенә утрауда яшәп яталар, нинди генә әйберләр уйлап тапмый. Рәсәйгә үзләренең товарын кертеп тутырып, Рәсәй халкының башын әйләндереп бетерде. Әйдә, ошамадымы? Ничек ошамасын инде, мондый могҗиза Наташа кисәгем, ошады, бик зур рәхмәт, бәгырем.
Беләсеңме, Әкрам Галиевич, моны истәлегем иттереп сакласам, безнең өч төннең истәлеге иттереп. Нинди истәлек?

Синең минем тормышымда зур урын алып торачагын да беләм. Гафу ит. Әйбәт кеше, Әкрам Галиевич. Рәхмәт инде.
Әкрам Галиевич, син миннән бер нәрсә турында сорашмадың. Кайдан мин? Нишләп йөргән? Кайларда булган? Синең игъланны укыгач тын шатланганымны күрсәң син, Әкрәм Галиевич! Рәхмәт инде!
Әй, мин әйтәм, Наталья, җитәр дидем! Тукта гарьлеге төшерүеңнән, дидем! Ил буйлап алкы-салкы күпме була инде, мужикларны башларын ашарга дидем, Әкрәм Галиевич! Шуннан соң. Аннары инде Үзеңә бер оя корасыңмы дидем. Синең өчен җир йөзендә бер почмак табылды, шунда оя кор дидем. Шулай дидем үз үземә. Син дә бит яхшы каршы алдың бит. Үзем такси белән кайтып җиттем монда.
Беткән беткән, мин бит синнән берни дә сорамыйм, Наташа. Наталья Сергеевна. Әй, әй, әй, әй, сез беләсеңме? Мин әле моның өчен үкенәчәкмен инде, әйттем бит. Тыныч, салмак тормыш минем өчен түгел ул, Әкрәм Галиевич. Чөнки минем ише, минем яшьтәге һәрбер хатын-кыз шушы тормыш, тыныч тормыш, салмак тормышны телидер дип уйлыйм. Шулай бит? Югыйсә, ялгыш берәр сүз әйтеп, рәнҗеттем үзең, Наталья Сергеевна. Менә тезләнеп гафу сорыйм. Кичер үзеңнең Әкрамчигыңны. Юк, юк, юк, бер әкрамчик юк, үзеңне кимсетмә. Мин синең алда үземне әллә нинди башка дөнья кешесе иттереп тоям. Зинахар, алай иттермә, ярыймы? Безгә араны тиз арада гына аерышырга кирәк, Әкрам Галиевич. Синең йөрәккә дә яра салмыйча, минекенә дә салмыйча. Ташламайынды Наталья Сергеевна. Кал инде, кал, бер генә кичкә булса да кал, зинһар. Әкрәм Галиевич, минем яратып җырлый торган җырым бар. Тыңлап тора, шуны бер генә, ике генә куплетын җырлап алыйм әле. Аерылабыз, аерылабыз, бир инкәм кулларыңны, Вакытлыча аерылганга түзәргә кирәк, иркәм. Вакытлыча аерылганга

Әкрәм Галиевич, дусларча аерылышыйк. Китмә инде, Наташа. Кал инде, кал. Кара син, хәзер куркымнан алып чыгыйм әле мин.
Наталья Сергеевна, китмә инде, китмә, кал. Әкрәм Галиевич, бигрәк шаян кеше син, ә? Мин бары карап торам, синең Әле дөньяның билен сындырырлык мужик син, ә? Күрсен. Рәхмәт сиңа.
Бу сулар шайгылчы дияме? Әкрәмчик. Наталья Сергеевна. Ни булды? Наталья Сергеевна мине ташлап китте. Ни эшләргә? Ни эшләргә? Әллә менә

Кайсы соңына ашык басмый, монда күп икән болар. Бөтенесе маржа ичмаса. Алтын ашык утыйм әле. Фото сурәте дә.

Мынауны да куйыйк әле. Так. Сөеклем Әкрәм Галиевич.
Сөеклем Әкрәм Галиевич. Шулай дип мөрәҗәгать итүемне алдан ук гафу итә күрерсез. Алга таба да мөгаен үземнең катлаулы, сикәлтәле тормыш юлында туплап һәм саклап килгән ягымлы сүзләремне сезгә җиткерүдән тыелып кала алмамдыр. Әйе, Җәмгыятьтә лаеклы урын алып торган кешене очратачагыма ышана идем мин. Шундый кешегә генә җаным һәм тәнемнең бөтен барлыгын бирергә әзермен. Бөтенләйгә яки юк. Нигә хисләрне вакларга? Королем, сезне мин шулай күз алдына китерәм. Һәрхәлдә, берегенә игъланның да моңарча сезнең кебек тәэсирләндергәне, әсәрләндергәне булмады. Мин шундук аңлап алдым, Сез, минем язмышым. Игъланыгыз серле бер шигырь кебек язылган. Үз Ләйләсен эзләгән шашкын шагыйрь түгелме сез? Сез дөньяны шагыйрьләрчә күрә ала торган кеше. Минем тиз уалырга торган хыялый дөньямның, саф, гүзәл хисләремнең кадерен белерсез. Озак еллар буена сезгә тугрылыклы булып калырмын. Ышан! Мин сезне көтәм. Мине күрүгә, Тавышымны ишетүгә, күзләремә карауга, дәртле кайнар кочагыма ташлан. Сезне тәмләп-тәмләп, дәртләнеп-дәртләнеп үбәм һәм кысып-кысып кочаклыйм. Очрашуны көтәм, сөям, сөеклем мине. Көтә-көтә зарыгып беткән җанкаем белән очрашуны ашыктыр. Озак зарыктырма инде,

Кем җырласын, бер көн дә җырламый, исең ишетмим, кортка.
Радио булды микән, ни татарча җырлыйдыр, әллә Казанны тотам радио?
Исемен ишетмим, әбей. Нинди әби бул, мин бәпеш. Үзеңә кара хәштер ошын. Ни дигән була бит телендә курт чапкыры. Дин яре була мин, дин яре ханым дисәң дә була. Ух, Алла.
Шулай мени, Венер исемле әби булмыйсың, дөрес сөйлисең. Миңа Әкрәм Галиевич дигән бер бәндә кирәк иде. Нигә ул сиңа?
Күп белмә, тиз картаерсың. Үзенә генә әйтәсе сүзем бар. Менә газетада язылган. Нинди газет, нинди газет? Чишмәсенә намаз укырга кирәк. Әби вакытын йоклар, курак

Белла? Юк, мин Белла түгел. Мин Нәзифә Әгъләмова. Ә сез Белланы көтә идегезмени? Юк, ни, сез дә ярап торасыз. Күлмәгегез дә матур икән, үзегез дә ничава саклангансыз.
Ай, сез нинди җитез кеше икәнсез. Мин сезне нәкъ шулай күз алдына китергәндә идем. Нишләп мине вокзалга каршы алырга төшмәдегез? Әллә телеграмманы алмадыгызмы? Нинди телеграмма?
Күрмәдем, гафу итегез. Ай, туктагыз әле, тукта сез. Дөрес сулый белмисез икән бит. Ярый рәтләрбез. Ярты ел дигәндә, иртән йөгерә башласагыз, яшь җегетләр кебек сулый башларсыз. Табибем әллә?
Мин кара һәм ак магияләр докторы. Ой, Сезнең баш тирәгездәге аура таушалган. Ярый. Рәтләрбез. Рәхмәт инде, рәхмәт. Ни, әйе, монда басып тормыйк, керик өйгә. Мунча, э, мунча да өлгерде хәзер. Ни, чәй куярбыз.

Бәлкем Әкрәм Галиевич сеңелкәшенең аркасын гына ышкып чыккандыр, иксәк купальниклардан булганнардыр. Ә мин карт җүләр әллә ниләр уйлап бетердем. Наталья Сергеевна? Ә?
Кем дидегез? Сезгә кем кирәк? Миңа Әкрәм Галиевич кирәк иде. Ой, Әкрәм Галиевич, идән ышкый, генеральный уборка. Ә мин Әкрам Галиевичнең күршесе, Җолдас Бөркетбаев булам. Ә мин Нәзифә Әгъләмова. Нәзифә ханым дисәгез дә була. Бик шатмын.
Бик шатмын, Нәзифә ханым. Бер көннәре Әкрам Галиевичнең сеңелкәше кайткан иде. Күрмәдегезме? Әллә китеп тә барган әллә? Ой, бернинди сеңелләрен дә күрмәдем.
Ә сез үзегез кайлардан буласыз?
Мин тумышым белән шушы яктан. Яшьлегем Ташкент якларында узды.
Нигә кайтырга булдыгыз?
Инде сезнең авылда гел юристлар гына яшим ул. Нигә алай дисез?
Соң Безнең Ташкентта безнең халыкка яшәү хәзер бик авыр. Үзбәк басты Ташкентны, чыдап булмаслык үрчиләр.
Алай икән. Белмим әле.
Ой. Әкрам! Диван астын юырга онытма. Яра, яра. Коласларны да кагып керерсең.
Яхшы.
Әкрәм иртәдән бирле генераль уборка ясап ята. Ират шим инде бу.
Карагыз әле. Сезнең бош тирәгездәге авыры таушалган. Бер он сеанс алырга туры килер. Ярый, кайгырмагыз. Ун сеанс алгачтын мин сезгә бәясенә скидка ясармын. Баштан зарламыйм бит әле, Нәзифә ханым. Ой, баш иянәгеннән үләсегез киләме әллә, иптәш юлдаш? Ой, әле монда сезнең үт куыгызда таш та бар икән. М, Ярар, кайгырмагыз. Ничек тә бер биш сеанс алырбыз. Төзәттермен.
Ай-яй, гаярь хатын эләктергән бу. Нугай түгел, Мишәр ахрысы.
Юлдаш әкә, нишләп утырасыз син дә бер ялгызыгыз? Аптырап утырам, Мәгәм, аптырап. Әй, жүләр баш, жүләр баш. Әллә чыннан да башның аурасы таушалгандыр инде. Сеңлесе дигән була, ә үзе хатын сайлап йөри икән.
Менә тагын бер кочак хат килде анага. Кай яңгына язмыйлар. Ә?
Каян беләләр соң буйдагы икәнен? Соң менә мин дә шулай дип уйлаганым, каян беләләр икән соң болар дип. Ә ул гәҗиткә игълан биргән икән. И җир бит, монда үзебезгә күпме хатын иргә тилмереп ята. Ә ул бөтен Рәсәйне аякка бастырган.
Әйтмә дә инде.

Күркә кебек кабарып йөрде. Менә бу хатыны килгәч тә, хәзер шиңеп калды. Эй, яклама әле шул Дон Жуанны. Хыянәтче бит ул. Мин әле аны, мин! Эй, уйлап карасаң, үзе бит ул начар кеше түгел. Үзе юмар, үзе сабыр. Бик әйбәт хатын кирәк тә бит үзенә, менә каян табасы гына.
Син, Мәрьям, үзең дә җутлап йөрмә. Шундый гирнәри егетне кимешәрәк калдырасың бе? Ул сине ярата.
Сөйләмә инде булмаганны. Мин дә шул аны кызганып кына әйтүем бит инде. Җайлап күтәр. Әллә өйдәләрме? Иде.
Иртәдән бирле генеральный уборка ясап ята Әкрәм. Ир-ат эшеме инде бу? Эй, Алла. Туйга әзерләнәләрдер әле. Кемгәдер туй кайгысы, кемгәдер сарык кайгысы. Киттем әле, чыгыйм әле сарыкларга су эчеп бирим әле.
Ой, җиренә кылана бу, Әкрәм. Ой, җиренә кылана.
Мәрьям.
Менә сиңа тагы бер кочак хат китердем.
Менә шушындый хәлгә калды Әкрам абыйның. Бөтен авыл кул чабып миннән көлә.
Мин көлке җыеп йөрмим. Минем үз мәшәкатем үземә җиткән. Сарттан куеп сөйләшмә әле, Мәриям. Утыр әле, утыр. Арыдым мин.
Шушы яшемдә шулай кылангач. Яшемә ни булган? Шушы яшемә җитеп бер бүнискә кергәнем юк, Аллага шөкер. Соң хатын арты, хатын алыштырасың бит. Син дә көлмә инде, син бит миңа бердәнбер якын кеше, сеңлем кебек. Рәхмәт инде.
Валлахи менә син миңа иң якын кеше, сеңлем кебек. Сине күргәч, җаным җылынып китә. Сиңа комплиментлар да эзлисе юк, ярты сүздән аңлыйсың.

Катназга җабырналар инде. Монда каян гына язмаганнар. Бөтен Рәсәйдән. Язганнар монда. Исәнмесез!

Инде ничә тапкыр килгән, менә мына кайчтыр шкода чыгара, шкода чыгара. Капкага ошып бик маржа бу, ә? Әби, ни, савыл, вакытым юк. Әле өмәтеңне дә бетермисең. Яңадан килерсең дип торасы.
Әкрәм, коласларны алып чык дидем бит мин сиңа, кая китеп юлактың? Менә ни, Мәрьям кердеер.
А, почтальон. Исәнмесез.
Почтальон хат бар мәллә? Юк, мин аның сеңлесе. Сеңлесе.
Әле генә бер казак Экранның сеңлесен эзләп кергәне юк, аны күрдегезме? Юк, шыкканда күрсәм менә инде күрмәдем.
Ой, карале. Сез көн сайын авылда Әйләнеп чыгасыз инде бер кат, әйме? Соң эшең шул булгач инде почта таратам бит. Менә авылда инде ул авыру кешеләр дә күп була. Шунда әйтегез, Әкрам Галиевичның хатыны бик оста дәвалаучы диегез.
Нинди авырулардан дәвалыйсыз соң? Бөтен авырулардан да. Мин Кара һәм ак магияләр докторы. Академик дисәң дә була, шулай диегез. Аннары соң үзегезгә дә әҗере тияр. Хәзер бит инде Әкрәмнең сеңлесе булгач, без туганнар булып чыгабыз.
Ярар, мин киттем. Урамда күргән-белгәннәргә бөтенесенә сөйләрмен. Тагын кил, Мәрьям, яме?
Тагын?
Кил, кил, кич утырырга кил. Ярай, киттем, сау булып торыгыз.
Сау бул. Нигә дип мине кеше көлкесенә калдырасың?
Хей, мапхат! Тагын шушы тормыш итә беләсеңмени син? Шушы мама явыннан калган мебельләреңне алыштырырга кирәк. Өс башыңны да карарга кирәк. Ул синең хәерче акчаңа карап ятыйммы мин шушы доктор башым белән? Нәрсә терәлеп каттың, паласларны алып чык дим. Арыдым мин шуты йөрәкчән чи. Валиды ул кап.
Качта кысып курчак кырып, вәт эләктем мин. Ну, мына кызык итмичә булмый. Эчкән кешене яратмыйлар. Хатын-кыз тем более нык кызык итә мин боларны. Кызык итә.
Нәзифә ханым, Ташкентта хәзер эсседер, ә?
О, Ташкент, минем яшьлегем үткән шәһәр. Нишләп Ташкент белән кызыксынасыз әле, иптәш юлдаш? Мәхәббәтнең көченә шаккатам. Кеше туып үскән җиреннән чит җиргә чыгып китә бит. Сезнең дә калгандыр әле туганнарыгыз Ташкентта? Ой, беренче ирем полковник иде. Мине иркәләп, назлап кына торды. Хезмәт иткән урынында ашаттылар, киендерделәр, акчаны әйбәт ала иде. Атна саен безгә кунаклар килә иде. Мин аларга думбрада уйный идем. Иремнең дуслары мине бик хөрмәт иттеләр. Назифә ханым, сез сәнгать өчен яратылган дип әйтәләр иде. Кызганыч, сездә андый уен коралы юк икән. Мин сезгә уйнап күрсәтер идем. Теге генерал хәзер кайда соң ул? Үлде.
Советлар Союзы таркалуына йөрәге чыдамады. Эй, әрәм булган. Карагыз әле, Нәзифә ханым, Сездән башның авырысын яматырга булдым бит әле. Ага. Соңгы араларда башым әйләнә башлады. Бигрәк тә Әкрәм Гәрәевичнең ишек алдына килсәм, зырлап әйләнә. Ага.
Карарбыз. Менә бәрәңге кыздырдым и, бераз кигән ахыр, алай тәмнерәк тә була әле ул. Ни зарары юк, кызык кушып кыздырдым. Әйдә, юлдаш, өстәл артына утыр. Сызыклы бәрәңге өчен үләм мин. Утыр.
Шәһәрдә тәрбияләнгән зыялы авызым белән сезнең кигән бәрәңгегезне ашап утырмам инде. Рәхмәт, Әкрәм Галиевич.
Нигәдер хатын-кызлар соңгы арада синнән канәгать түгел әле, Әкрәм. Берсе өшкеннән кача, икенчесе холыксыз. Аптырадым инде үзем дә, ничек нидер аларга. Наз җитми аларга, Әкрәм, наз. Наз җитмәсә, хатын-кыз холыксызлана, ди дә.
Син, юлдаш, үзең белмәгән нәрсәләрне сөйләп утырма әле монда, яме? Әнә, сарыкларын кара. Каян килгән зур белгеч, мин үзем дә телевизор карыйм бит. Аллага шөкер. Ярар ни, иртәгә Вера Федоровнаның ел ашын үткәрербез. Сарык иртәдән чалырсыңмы? Ансы өчен кайгырма син, Әкрәм. Син әйт әле миңа шуны, без синең белән дуслармы?
Егерме ел буе бергә гомер кичердек. Дусларга ризык бүлешергә Алла кушканмы? Әйе.
Шулай булгач, синең хәк хатыннарың Нури, шуларның берсен Мә җылдас дус, синнән дә кинән дип тәкъдим иткәнең бармы?
Шындырман да син, җиңги өстенә хатын алып кайтмакчы буласың, что ли? Еңгәң авырый, үзең дә беләсең. Бөтен хезмәт үз өстендә калды. Аннары соң бездә мөселманнарда дүрт хатын да фарыз диләр бит.
Үләрләнмә. Монда берсеннән чык котылырга белгән юк. Эх, хәйләкәр юк, нугай. Килде киттеләрен сараса, дүрткә җыела бит. Ә җолдас дустына берәү дә әз. Мә, бәхетең шуннан булсын. Нигә бу кәгазьләрең миңа? Күреп торам бит, Нәзифә ханымны яратмаганыңны. Ничек котылырга белмисең анардан? Миңа бир син аны. Нәрсә? Сарык көтүем зурайды ди. Миңа ярдәмче кирәк. Аннары соң курай ясап бирермен, акча булгач, думбырасын да сатып алырмын, Әкрәм.
Ычкындың что ли син?
Җиңгәң риза. Миңа шундый хатын кирәк. Полковник хатыны. Әле алла бирса, аңа өйләнгәч генерал булып та китермен әле. Бер сарык бирермен, калын хакы булыр.

Әкрәм өйдә юкмы әллә? Кинога киттеләр.
Хатыны беләнме?
Нинди хатыны, сеңлесе белән инде.
Соң миңа да ул сеңлем кебек дип әйтә. Сеңелләрне ярата ул Әкрәм.
Шулай дидеме? Дөрес әйткән. Син үзең дә җебеп йөрмә, Мәрия.
Соң, дөньяның бөтен толлары Әкрамгә ябырылырга торганда, нишләргә тагын?
Кичә генә күз яшьләрен агызып, сине генә оныта алмыйм, ди, Мәрьям. Синең аяк йөрешләреңә кадәр күңелгә ята, ди бит. Ялчан шул Әкрәм, әйтергә ояла.
Үзегез туйга әзерләнәсез түгелме соң, өстәл тутырып? Вера Федоровның елы бит. Синдә рәхмит. Әкрәм атап чакырды. Биш бармак пешерермен, шашик та тиздән әзер булыр. Тагын нәрсә диде?
Кем? Әкрәм?
Ә, тагын нәрсә диде әле ул? Сине оныталмыйм ди.
Ансын әйттең бит инде.
Син үзең дә җебеп йөрмә, Мәрьям. Гел козгыннар өстеңдә очып йөри.
Соң гәҗит хәтле гәҗиткә. Хатын эзлим дип язгачтын, дөньяның бөтен толлары ябырылып килсә дә, мин бернишәтә дә алмыйм инде. Орен...
Әйтмә дә, Оренбург шибәләренә җитәме соң? Элгәре Казан кадәр Казаннан кыз алырга киләләр иде бит. Син үзең дә мәҗлескә килмичә калма. Алту абзыең үпкәләр, ул бик үпкәчән кеше.
Ник теге марҗа мин аның хатыны ди бит. Булмастыр ул, шаярткандыр. Хәзер бит Шәһәр хатыннары шаяртып йөрергә ярата, нимәштер кытыклары килә.
Ярар, килсәм килермен, килмәсәм юк. Киттем, сау бул. Эх, андыр кызлар, ник шаяп.
Исәнмесез?
Исән бул мени. Исәнмесез, сез Әкрәм Галиевич буласызмы? Мин мин ни дип әйтергә дә белмим.
Мин сезне нәкъ шундый итеп күз алдыма китергән идем. Султан сез, вай! Сүзегез дә кысыграк, муеныгыз да кыска, аягыгыз да кәкрерәк. Нәкъ Чыңгыз хан инде менә. Батырлыгыгыз йөзегезгә чыккан. Килегез әле тагын бер үбим әле үзегезне. Юк, юк, җитте әлеге. Кирәкми булды. Атыгыз да бармы? Булмыйча, далада атсыз ярамый бит. Мине дә кандырырсыз әле. Әллә нинди тәмле исләр чыккан. Мине көттегезме? Нинди мәҗлес? Сез мин килгәнне каян белдегез? Пәйгамбәрдер сез, Будда, Иисус Мөхәммәд. Алла! Минем хатларымны укыгансыздыр бит?
Укыдым.
Әйдә таныштырыгыз мине үзегезнең их хаталарыгыз белән, үзегезнең харамларыгыз белән. Бар әйбер күз алдыгызда. Менә бу өй, өй чатында мунча. Ә, мунча дигәннән, Ерак юлдан соң мунча керү программаның үзәге бит ул. Мунча ягып җибәримме? Юк, юк, мин авыл мунчасы яратмыйм. Анда эссе, э, гафу итегез, мин ванна гына керер. Ванна?
Ванна тапсаң керерсең инде, конечно.
Ә сез үзегез болай Туктагыз әле.
Бакчамны күрсәтим әле. Менә бу бакча, менә бу алмагач.
Исән алмагач.

Әле юк думбра. Менә инде болай чиртәсең шунда бармакларны. Ә, музыкаль инструмент. Хәзер бит магнитофон заманы. Нинди көй кирәк? Менә кнопкага басасың да бөтенесен дә җырлый. Минем сарыкларда думбра көен ярата бит. О, тәмле исләр чыккан. Әллә биш бармак әзерме әллә? Тырыштым инде, Әкрәм, тырыштым. Сәмсез.
Сәмсез.

Ә сез?
Ә сез? Бу Әкрәм Галиевич.
Ялганча. Ниндидер нәрсәдерегез көя түгелме? Нидер көйегез чыккан. Нәрсә? Кимим анда.
Киттем әле шашигымны карап килемен, тиз әзер була. Әкрам?
Әйе, мин ул.
Ничек инде сез? Сезгә ул хатларны укыттымы? Сез алдакчы, ялганчы.
Мин бу Мин бит ни? Ни? А, ни?
Хәзер әйтәм ни икән. Ә, Менә ни өчен мине ташлап киткән икән ул. Мине бер үземне калдырырга ярыймы? Исәнмесез. Нәзифә, туктале, тукта. Бу нинди саескан тагы? Кем саескан? Син, син. Койрыксыз да икән әле җитмәсә. Син нишләп йөрисең? Ирезләп килдеңме әллә монда? Тоттырганнар ди сиңа ир. Бар әйдә юлыңа ак җәймә.

Әкрәм булышырга кил! Шашлык әзер бул. Булышам, булышам.
Нинди хыянәт турында сөйлисез ул? Менә бит үзе. Менә гәҗиткә игълан биргән. Менә ни дип язган? Укыгыз. 60-ка да җитмәгән юрист. Шәһәрдә тормышы белән шапырынмаучы бер ханымны Оренбургның тыйнак кына бер авылына яшәргә чакырам диген. Сиңа язганмы? Ә кемгә? Үзем шәһәрдә яшим, тормышым белән шапырынмыйм. Үскәнем, мин карап-карап торам да, синең баш тирәңдәге аураң таушала башлаган. Шулаймыни? Ярар, зарар юк, алыштырырмын. Үзем булышырмын. Китәм инде мин. Ай, юк, юк. Сез нәрсә бер кая китмисез? Әле поезд китәргә берничә сәгать бар. Мәҗлесебезне ташлап китмисез. Утыр үскәнем. Утыр. Ә нинди мәҗлес? Без Әкрәм Галиевич белән ярәшәбез. Aa, сез дә игълан буенча килдегезме? Гафу үтенәм, бик иртә килгәнсез, өлгергәнсез. Ой, мондый чакта ашыгырга кирәк, үскәнем. Безнең кебекләр Рәсәйдә егерме миллион. Сез моңарча да кияүдә булгансыздыр, шәп, бик тәҗрибәле күренәсез. Өч тапкыр, ә юк, дүрт бугай. Гомерем буе Әкрәм Галиевичка кияүгә чыгырга әзерләндем. Уңыш телим сезгә. Ой, үскәнем. Мәзифә. Мәзифә апа. Кәефең кырылмасын. Сиңа да ир табылыр. Ирләр бит алар. Аяк астында гына яталар. Менә иелеп алырга иренмә генә инде. Әнә Әкрам Галиевичның күршесе бик шәп мужик, таза күренә. Берничә сарык көтүе бар, бер унлап аты бар. Менә шуларны акчага әйләндерсәң, Иккә әйләндерсәң күпме акча була ул? Рәхмәт инде, мин монда ир эзләп килмәдем. Бер теш. Нишләп кенә йөрисең соң алайса? Аннары хатын-кыз ир эзләмәгән хатын-кыз була димени ул? Ә мин журналист. Буйдаклар тормышы турында монографик Тикшерүне үткәрәм. Ә, шпион димәк. Үзең ирдәме соң? Юк шул. Мондый тикшеренгән ирләр хатыннарга ир табуы кыенрак шул. Ул бит кияүгә чыгу беренче тапкыр суга чыгу белән бер. Башта күзне йомып чумасың, ә бер ияләшкәчтен Ачык күз белән юма башлыйсың аны. Сез, Нәфисә апа, бик фәлсәфи. Әкрам Галиевичтан уңарсыз инде. Үзе юрист, үзе. Ой, үскәнем, мин аның бөтен нәсел нәсәбен тикшереп чыктым инде. Шушы караңгы авылда нинди юрист, бер кечкенә генә конторда нотариус булып утыра ул, аннары холкы да әллә кем түгел. Ә сез магияләрне кулланыгыз, файдасы тими калмас. Үскәнем, магия ул чит кешеләргә тәэсир итми. Шулаймы? О, ни, анарысын гәҗиткә язсаң, тутырып яз. Доктор Нәзифә Гыламова дип. Кузгалыйм инде мин, Нәзиф апа. Монда бик күп яңалыклар булды. Менә ни хәтле тарих сөйләдегез миңа. Ике буйдак ир булмасалар да, галәмәт мин үземә Тәҗрибә тупладым инде. Китим инде мин. Әкрам, белне китәргә җыена җибәрмибез бит әйме? Калсын, калсын, шашик өлгерде. Хәзер, хәзер, мени, хәзер. Әһә.
О, шашик.

Мулласыз гына. Мулласыз, мулласыз гына үк керәбез инде. Юк инде үзебезчә генә, сәбитчә генә.
Ә кем ул Вера Федоровна, гафу итенәм? Әкрам Галиевичның хатыны булган. Ә, Паменька, значит.
Урыны җәннәттә булсын, алтын хатын иде.
Кызлар, эчегез. Мин эчмим.
Эчкәч, үлгән кешене хәтерләү җайлырак диләр. Нәзифә Белла. Соң без аны белмибез бит, ничек хәтерлик? Үлгән, үлгәннәрне һәрвакытта хәтерләп торырга кирәк.
Әкрәм, син күп эчәсең, йөрәгеңә ярамас.

Әкрәм, туктат эчүеңне! Их, рәхмәт инде Сөләйманга, минем эшләр кулайлана.
Эчсә, ул кешелектән чыга. Менә миңа карагыз, үзем аек, үзем сәламәт. Нәзифә ханым, бирегезче кулыгызны.

Егълан буенча килдеңме? Мәтәлеп китим, там бер кәләш килгән. Әкрәм Галиевич кенә дигән бер нәмә истә кирәк ди. Йортымны оныгымның исеменә күчертәсең. Эшенә бардык, эшендә юк, өенә бардык, өендә юк.

Рәхмәт инде Сөләйманга. Минем эшләр кулайдан килә, бер кочаклыйм үзен. Ой, нишләде бу?
Быелмы? Бәлкем сез миңа кияүгә чыгырсыз. Нием бар, сарым бар дигәндәй. Иске казак булсам да, яшь урыс кебек әле мин. Минем бит думбырада уйнарга сәләтем юк.
Рәхмәт инде. Тур, турта бәхәт. Бер алкаштан котылган идем, икенчесенә килеп каптым. Юк, бер минутта тормыйм. Бу гәҗиттә эшләүчеләргә әйтер идем. Тикшерми-нитми, игълан бастыралар. Юк, бер минут та тормыйм, Белла. Әйдә поездга соңга калабыз. Нәзифә ханым, икенчеккә кулыгызны сорыйм. Ул эше минеке. Ятам, Азият, кит моннан. Аны бу килеш ташлап калдыру ничектер уңайсыз бит, Нәзифә апа.
Исергән бу, исергән.
Нәҗип апау!
Ой, аның монда караучылары бар. Мин китәм. Менә, күрәсезме? Мин китәм. Күрәсезме дим, Әкрам, мин китәм.
Бала, әйдә биш бармак алып керик.

Телеграмманы гәҗиткә кире җибәрергә кирәк. Теге биргән игъланымны алып атсыннар. Өйләндем мин, башка хатынга өйләнергә җыена дип язып җибәрергә кирәк. Мәриям, хәтерлисеңме? Яшь чагыңда мин сине озаткан идем. Хәзер менә тагын кавыштык. Бәлки, соңгы гомер юлларыбызны бергә үткәрербез. Чык миңа кияүгә, син ризамы?
Мин риза! Бергә булыйк алайса. Бергә булыйк.

Яшьләрдә диләр, була ул һәркемдә дә. Мәхәббәтсез яшәп булмый, олыгайган көннәрдә дә.
Шушының белән әзерләнгән спектакльбез тәмам. Хәзер рольләр белән таныштырып үтәм. Рольләрдә катнаштылар. Әкрәм, Марат, Ахмедзянов. Юлдаш, Азат, Ахмедзянов. Наталья,